Tumushabe Monica ori chairperson w'akatare ka Rushere Central naagira ngu ngu tihaine eki abeebembezi babayambire omu kuyonja omwanya ogu kwihaho kwija barikubashorooza emishoro obu oburofa buri obw'okubamaraho. Akatare kaitu oburofa oburimu na kasasiro yonka ei turikurunda nabi twine kugitwarira ngu agitware nk'omu kasasiro. Nitutamu esente zaitu buri omwe atwara kasasiro ye aha kasasiro. Oburofa kutereeza akatare n'okukahingirira ninga fencing y'okukakoma itwe nk'abantu abu akatare abakukoreramu nitwerwanaho kandi abakazi abo abu orikureeba n'akasente kaabo ti kanguhi waakuza kukabaihaho nako n'enduuru twineho akasente kakye kutukushoorooza emitoyi niko kasente akakutuyamba kuhinga nk'enyima kandi kaaba katamazire na chairperson nawe akafeerwamu akatamu aka. gavumenti eki erikukora n'okwija kutwihaho layisinsi. Kwonka aha kindi kugira ngu egire eki yaatuyambaho, tihaine eki naareeba eri neetuyambaho. Ogu yaayongyire yaagira ngu bwanyima ya kanso ya Rushere okufurira akatare k'ebitookye, ekakabaihaho nakyo kyongyeire oburemeezi omu ntaatsya yaabo. Ninyiga munonga ahabw'okuba abantu omuntu waaba aija kugura ebitookye aha, akaba agura n'ebindi bintu agira ata? Abigurira. Hati ku baatwire akatare kuriya ak'ebitookye baakatwara kuriya, abantu bamwe baata kuriya emidaara, hati orikugura kuriya ekitookye naagurirayo n'ebindi bintu. Hati itwe kunu wiiya ogwo owaaza kugura ekitookye tuba tutakimureeba. Hati ekyo kikatunyiga munonga. Naiga orikujwekyera abarema omu kanso ya Rishere yaagira ngu batwire nibateera omuranga aha District Ti obu barikubashaba ebimotoka by'okuyoora kasasiro egi, kwonka tihaine makuru goona agu baatungire na n'obwahati. Nitugyezaho kasasiro kushaba nk'ebimotoka aha disiturikiti kugira ngu byaza kukora oku byaza kukora oku. Titurikumanya ni disiturikiti, ni tauni kanso niyo nibo obunafu obu buri, titurikakimanya. Buriya turi omu bwire bw'enjura. Enyima okwo yoona hazunzire, omu maisho hazunzire. Nibagyezaho kutamu abantu kwonka nibatamu abakozi bakye. Orikubaasa kuba oinemu abakozi babiri omu tauni kansi egyo yoona ngu neeza kuyonja kasasiro. So tinkumanya obwo n'obunafu bwa ba tauni kiraka n'abeebembezi bataahi baitu. Yaayongyera yaagira ngu kanso etwire neeshorooza bajeti ya kasasiro kwonka waaza kureeba etauni ya Rushere yoona n'oburofa bwonka. Turikuhinduuguza bajeti y'okuyonja etauni ahabw'okuba titurikwata nfuka ngu nitugyenda nituza kuyonja nituza kweyiyeera kwonka nituhinduuza bajeti baagita omu nkora hati itwe tusigira bakama baawe abarikubeebembera hati nk'owa herise, tauni kiraaka n'abandi abarikuba tauni ajenti nibo bakama b'okuyonja tauni egi kureebeka gye. Itwe bajeti twaheza kugihinduza Then eby'okukora eby'okukora n'okuronda abakozebi byawe. Miriam Kahima orikukora n'aba National Water nawe yaashaba disiturikiti kwerugayo ekataho ebiragiro by'okukwata abo abarikunaga kasasiro omu myanya etashemeire kandi bakaihaho na kasasiro egyo erikuba eyetoroire ofiisi zaabo. Kushaba kiruura district ba nibatuyamba kasasiro egi bagihaho bagita aha ground level ahabw'okuba ekikungu kibaire kihango kirarire kutukira aha mutwe so ba nibakigarura ahansi then tutunga dust bins ahu abantu bakubaasa kubinaga then bikatwarwa okunagwa omu mwanya ogundi. ahabw'okuba twerarikiriire ahabw'amagara gaitu, endwara, oburofa bwona nibwija bweteranira omu maisho ga. Omu tauni ya Rushere harimu za kabuyonjo ezirikurenga ikumi kandi zoona zibomokire kandi obwo ab'eby'obuyonjo tihaine eki bakozireho kandi abataka beerarikiriire ngu abantu babaase kugwamu eshaaha yoona. Twagyezaho kugamba n'oruheretse inspector hamwe na town clerk ahabwarushire town council anshonga z'ebyobuyonja batyo bayanga kuza aha kamera zaitu ngu enshonga ezo tihaine oku bakubasa kuzitahamu ahabw'okuba abataka bonka tibarikufayo.